ni ta tsakela ku yi hlaya endzhaku hi ta kota ku khongela hi nga se za hi dyondza so a hi hlayeni eka vafilipiya chapter 1 verse 27 ku fika 30 rito ra xikwembu no tshemba ku hinkwenu hi fikile vafilipiya 1 verse 27 rito ra xikwembu ri hlayeka hi ndlela leyi ehansi ka nhlokomhaka ku va ni mbilu yin'we ni ku tilwela kun'we ntsena ti fambeleni hi mikhuva lowu fanelaka evhangeli ya kreste leswaku hambi ndzi ta mi vona hambi ndzi nga ri kona ndzi nga twa timhaka ta n'wina leswaku ma ha yima emoyeni wun'we ni ku lwela swin'we ku pfumela ka ivhangeli hi mbilu yi ri yin'we naswona mi nga tshuki mi chavisiwa ha nchumu hikwalaho ka lava kanetaka eka vona i xikombiso xa ku lova ka vona Kambe ha n'wina i xa ku hlayiseka, kutani leswo swi huma eka Xikwembu. Hikuva hikwalaho ka Kreste mi nyikiwe ku kateka, ku nga ri ka ku pfumela ntsena, Kambe ka ku twa ku vaviseka hikwalaho ka yena, hikuva mi tshame eku lweni loku mi ndzi voneke ndzi ri na kona. Ni sweswi swa ha ri tano, hi laha mi nga twa mahungu ha kona. A hi khongeleni. Xikwembu xa le henhla henhla. N'wina mutumbuluxi wa tilo ni misava, Xikwembu lexi xi tivaka hinkwaswo hakunene, n'wina mi nga na vutlhari hi ku hetiseka, n'wina mi nga lulama hi ku hetiseka. Ni rhandza ku va ni titsongahata eku hlakuteleni ka rito ra n'wina ni ri karhi ni kombela leswaku xikulu rito ra n'wina a ku vi rona leri ri tirhaka ku tlula hosi leswi ku nga tekiwa nkarhi wa ku ri lunghisa kumbe mudyondzisi a ku ve ni n'wina mi dzunisiwaka hi laha ku nga heriki hikuva mi xikwembu lexi xi nga na tintswalo hi vona tintswalo ta n'wina eka rito ra eka rito eka siku ra namuntlha naswona Ni khongela leswaku Hosi mi ta ni pfuna ku dyondzisa hi laha Matsalwa ya hlavutelaka ha kona, ku nga ri miehleketo ya munhu, ku nga ri miehleketo ya mina kumbe ku nga ri ku hlavutela lokuntshwa loku humaka eka mina, kambe ni vulavula ntsena leswi swi tsariweke, kutani Xikwembu na titsongahata leswaku mi hi twa lavusiwana eku yingiseni ni le ku dyondzeni Leswaku n'wina mi dzunisiwa ha Yesu Kreste. Amen. Now, tima, uh, Bafilipiya chapter 1 verse 27 ku fika 30 ni lavile leswaku dyondzo ya mina eka siku ra namuntlha ni yi nyika nhlokomhaka ku lwela ripfumelo ku lwela ripfumelo ku lwela ripfumelo ni ta va ni nga ri na xo tsalela no tshemba leswaku mi ta va mi karhi mi landzelela nhlokomhaka nkulu kumbe the title to strive for faith ku lwela ripfumelo eka siku ra namuntlha ni lava ku vulavula hi timhaka ta ku lwela ripfumelo so eku heteleleni ni lava leswaku hi dyondza leswaku vakreste Va fanele ku hanya hi ndlela leyi fambelanaka na Evhangeli. Vakreste va fanele ku hanya hi ndlela leyi fambelanaka na Evhangeli. At the end, I want us to learn that indeed believers ought to walk in a manner that is worthy of the gospel. Va fanele ku famba hi ndlela leyi fambelanaka na Evhangeli. So loko hi langutile eka papila ra hina ra Vafilipya, hi vona mutsari ku nga Pawulo a tsalelaka kereke ya le Filipiya. I tsalela kereke leyi ku nga na Vakreste, ku nga na vadiyakoni, ku nga na varhangeri. Lexi xi endlaka leswaku a tsala papila ra yena i mhaka ya ku ku na vapfumeri ekerekeni leyi. I lava ku va hlohlotela, i lava ku va endla leswaku va ya emahlweni etimhakeni ta Xikwembu. So ha n'wi vona muapostola a ri karhi a tsala papila ra yena a khensa Xikwembu hi vahlawuriwa kumbe hi vapfumeri kumbe hi Vakreste. A va khongelela hi masiku hi ku tsaka hikuva a va tiyisela eku tshembeni kumbe eripfumelweni kusuka siku leri va nga pfumela ha rona hi swi vona eka verse number 4 and 5 vafilipiya 1 4 and 5 now in this letter we can see how paul is writing to the church in philippi thanking the lord for the believers

so a va hlohlotele leswaku va ya emahlweni ku fika siku ra kreste ha swi vona sweswo kusuka eka tivhesi ta 3 ku fika 11 so loko a fika eka vhesi 27 now when we get to vhesi 27 u va nyika ndlela ya ku hlohlotela kumbe i va nyika ndlela ya ku va hlohlotela enhlengeletanweni wa vahlawuriwa. So now as we get to verse 27, he tells them how he wants to encourage them. And then hi laha namuntlha hi nga ta dyondza kona leswi Paulo a nga hlohlotela Vakreste va le Filipi. Now kereke leyiwani loko hi languta eka buku ya Timhaka chapter 16 hi vona hi laha yi sunguleke ha kona kereke ya Filipi kutani a va tsalela papila leri. A tikomba a ri munhu loyi a ri ekhotsweni kumbe a nga ri na vona loko hi hlaya eka ku suka eka verse number 12 kala ka chapter 1. So namuntlha ni lava leswaku hi dyondza Vakreste va fanele ku hanya hi ndlela leyi fambelanaka na evhangeli. Christians should live in a manner that is worthy of the gospel. So we want to see uh, what does that mean, how do we do it and why? Hi lava ku languta leswaku swi vula yini sweswo, swi vula yini ku famba hi ndlela ya ku va yi fambelana na evhangeli ya Kreste. Swi vula yini sweswo naswona hi swi endlisa ku yini? Hi swi endlisa ku yini ku famba hi ndlela yaleyo hikwalaho ka yini hi fanelaka hi swi endla? So ni ta va ni karhi ni famba na n'wina eka tiverse 27, 28, 29 and 30. Xo sungula a hi languteni eka verse 27 xileriso. Eka 27 hi vona xileriso lexi vulaka leswaku ntsena tifambeleni. Now this is a group of people hi le kerekeni i vahlawuriwa. He is writing to a group of the church or the church in Philippi leswaku ti fambeleni and we see leswaku ritu ti fambeleni ri vula vanhu vo tala kumbe ntlawa wo karhi fambani kumbe ti fambeleni hi mikhuva lowu fanelaka evhangeli ya Kreste va fanele va hanya hi ndlela leyi yi fambelanaka na evhangeli ya kreste now what do we know about the gospel of christ i ncini lexi hi xi tivaka hi evhangeli so before hi famba hi ndlela ya evhangeli hi fanele hi tiva leswaku evhangeli leyi yi ri yini i yini

Mutsari u lava ku dzunisa Xikwembu kumbe u lava ku va hlohlotela va famba hi ndlela ya Kreste. I Vhangeli ku sukusela eka buku ya Varhoma hi vona hi laha hi tivisiwaka leswaku loko Xikwembu xi hi tumbuluxa kumbe xi tumbuluxa munhu un'wana na un'wana hinkwenu sweswi hi nga tshama kwala, xikongomelo xa Xikwembu hileswaku hina hi va na yini? Na vuxaka na xona. okay the main purpose leswaku xikwembu xi hi tumbuluxa hi fanele hi va na vuxaka na, na xona now hi va na vuxaka na xona hi laha ku nga heriki kambe ha swi tiva leswaku ku nghene xidyoho emisaveni eka buku ya geneza xidyoho xi nghenile hi adamu na mani na eva loko xi nghenile xi tlulela vanhu hinkwavo xidyoho xi fike xi endla leswaku ku va na ku hambana exikarhi ka vanhu na xikwembu xi fike xi hambanisa vanhu exikarhi. So, hikwalaho ka sweswo, Evhangeli yi hi hlamusela kahle leswaku a ha ha ri na vuxaka kumbe hi velekiwa hi ri vanhu lava nga riki na vuxaka kumbe hi velekiwa hi ri vadyohi. Until munhu a twisisa mhaka yaleyo leswaku a hi lulamangi, until munhu a twisisa mhaka ya leswaku hina hi vadyohi, until hi amukela timhaka ta ku hi vanhu lava hi nga velekiwa eswivini swa hina, a hi koti a hi se za hi kota ku twisisa evhangeli varhoma 5 vs 12 and loko hi hlaya ka buku ya tipisalema 51 ha swi vona leswaku hi beburiwa hi ri evudyohweni now sweswo swi hi pfuna ku twisisa leswaku ina ku na ku hambana exikarhi ka hina na xikwembu evhangeli a yo vulavula mahungu layo biha ntsena yi tlhela yi hi byela timhaka letinene kumbe mahungu lamanene Mahungu lamanene hi leswaku Xikwembu hi xoxe xi hi nyikile xitshunxo, xi hi nyikile Kreste, loyi a nga Xikwembu, a ta emisaveni, a teka xiyimo xa munhu xa nyama, a fika a fa exihambanweni. Exihambanweni, loko a fa, a fela leswaku vuxaka lebyiya bya hina byi nga onhiwa kumbe hina hi nga hambanisiwa byi tlhe byi vuyiseriwa. Because hina a ku na lexi hi nga xi endlaka leswaku hi tlhela hi vuyela ka Xikwembu. Vudyoho bya Adamu na Efa byi endle leswaku hi hambana, ende loko ku nga ngheneleli munhu un'wanyana ku nga Yesu Kreste, byi ta tshamisa sweswo. Ene sweswo swi ta va swi bihe ngopfu. So mara Kreste loko a ta tanihi munhu emisaveni i fika a yima exikarhi tanihi muyimeri wa vanhu exikarhi ka Xikwembu na vanhu. Loko a yima exikarhi ka Xikwembu na vanhu i lava ku hi hlanganisa na mani? na Xikwembu. Therefore lava pfumelaka eka Kreste leswaku i va a teka vudyoho bya vona va tshemba eka yena va ti nyiketela eka yena va ti nyiketela eka yena ku n'wi hanyela hi masiku hinkwawo kumbe ku teka vutomi bya vona va byi veka eka Kreste hi ndlela yaleyo vanhu va kota ku twisisa evhangeli

evhangeli a yi na nchumu hi timhaka ta ku va hina hi va vafuwi hi leswi hi swi twaku ko tala masiku lama now people talk about the gospel kumbexani va vulavula hi timhaka ta ku ya kerekeni va hleketa ku it's all about themselves i mhaka ya hina no it is not it is because of the glory of god the gospel on its own i mhaka ya ku va xikwembu xi kwetsimile ene ku dzunisiwa xikwembu swi laveka endhawini leyo kwetsima so that is the gospel that is what we know about the gospel hi tiva leswaku kreste u tile ku fela vadyohi Timotiyo yo sungula chapter 1 verse 15 yi kombisa kahle loko Pawulo a ku loko ku ri mina wo sungula eka valava. Nawu so loko hi languta xileriso xi ri loko ku ri ku eh Pawulo a ri karhi a tsalela Vakreste va le Filipi a va tsala leswaku well mi fanele mi famba hi ndlela leyi yi fanelaka evhangeli why would Paul tell them to live in such manner Hikwalaho ka yini muapostola Pawulo a va byela ku hanya hi ndlela leyi fambelanaka na Evhangeli? Why muapostola Pawulo a va byela timhaka teto? Now loko hi hlaya eka buku ya Timhaka laha kereke ya Filipi yi nga sungula kona which is chapter 16 yi hlamusela leswaku vanhu va le Filipi kumbe hi nkarhi lowuwani a va ri vanhu lava A va ti ba xifuva hi, hi mikhuva ya Varhoma, a va ti kurisa eka mikhuva ya, ya Varhoma. Loko hi languta eka timhaka 16 verse 21, timhaka 16 verse 21 in fact maybe loko ni suka eka na yona eka verse uh, number 19 veni va yena ku te loko va vonile leswaku A lahlekele hi ku tshemba bindzu ra vona, va khoma Pawulo na Silasi va va kokela ehubyeni emahlweni ka tihosi. Kutani va va yisa eka tindhuna va ku, Vanhu lava va nga va, va nga, va nga Vayuda va endla dzolonga emutini wa hina. Hi ndlela yin'wana a va dyondzisa Evhangeli ende a va dyondzisa eka rixaka ra Rhoma. va ku vanhu lava ve le ku vangeni ka dzolonga emutini wa hina va dyondzisa mikhuva leyi nga faneriki ku yi amukela so i vanhu lava a va ri kona etikweni leri kumbe ra vakhuva va va rhoma va ku va dyondzisa swilo leswi hi nga faneleki ende hi ndlela yin'wana a va dyondzisa evhangeli so verse 21 va dyondzisa mikhuva leyi nga faneriki ku yi amukela ni ku yi endla hina hi nga varhoma so a va ri vanhu lava A va ti ba xifuva hi rixaka ra vona kumbe hi swiendlo leswi a swi endliwa. So therefore, Paul loko a tsalela vanhu va le Filipi kumbe vapfumeri a ku, Mi fanele ku hanya hi mikhuva leyi fambelaka yi fambelanaka na evhangeli ya mani? Ya Kreste. That means mi fanele mi tshika mikhuva ya Vayuda ya, ya Varhoma. Mi fanele mi tshika mikhuva ya Varhoma, mi fanele mi famba hi ndlela leyi fambelanaka na Evhangeli. So xileriso xo fana xa ku mi fanele mi famba hi mikhuva leyi fanaka Evhangeli xi nyikiwa mupfumeri un'wana na un'wana eka siku ra namuntlha.

Loko ku ri ku hina Vakreste va ntiyiso lava va nga hundzu va nga hundzukela eka evhangeli ya Kreste, swo va rivaleni ku hi fanele hi famba hi ndlela yo fambelana na yini na evhangeli ya mani ya Kreste. So Mukreste un'wana na un'wana u languteriwa ku famba hi ndlela yaleyo. Vaefesa 4 verse 1 a cross reference yi vula swo fana ku fambani hi mikhuva lowu mi vitaniweke eka wona. Hi vulavula hi vutomi lebyi tsakisaka Xikwembu loko hi vulavula hi mikhuva leyi fambelanaka na evhangeli. You know, a hi vulavuli hi swilo leswi swi nga tumbela, hi vulavula hi mikhuva leyi tsakisaka Xikwembu, hi vulavula hi mikhuva leyi dzunisaka Xikwembu, hi vulavula hi vutomi lebyi tisaka ku dzunisa Xikwembu ku tlula swa misava. loko hi languta eka vatesalonika yo sungula 1 thessalonians 2 13 actually verse 12 vatesalonika yo sungula chapter 2 verse 12 yi ku ha mi khongotela leswaku mi famba hi mikhuva lowu dzunisaka xikwembu lexi mi vitaneke eku fumeni ka xona ni le ku vonakaleni ka xona we urge you And therefore, we ask a question what kind of life pleases the Lord? i vutomi byihi lebyi byi tsakisaka xikwembu hi te hi famba hi mukhuva lowu fanelaka evhangeli i vutomi lebyi tsakisaka xikwembu now what kind of life is that throughout the whole of scripture god demands obedience loko hi languta eka bibele xikwembu xi lava leswaku hi hi hi xi yingisa xi lava ku yingisiwa xi lava leswaku hi xi yingisa hi ta eka xona hi landzelela leswi xi swi lavaka hi leswi xikwembu xi lavaka swona i always uh, tell the, the, the, the young ones leswaku

Swi tano ni le ka Xikwembu. Xikwembu hi xona Mutumbuluxi xi hi endlile leswaku hi ta va na vuxaka na byo, na xona. Loko hi lava ku va na vuxaka na xona, hi fanele hi xi yingisela. Ko va ku namuntlha hikwalaho ka xidyoho a hi lavi ku xi yingisela, hi yingisela timbilu ta hina, hi yingisela mimiri ya hina, hi yingisela vutitwi bya hina. Ene ha swi tiva leswaku Yeremiya chapter 17 verse 9 yi vula leswaku mbilu yi ndleni? Yi borile.

and therefore he had to give them this counsel so muapostola i swi tivi leswaku loko ni ri karhi ni hlohlotela vakreste va le filipi ni va byela leswaku va fanele va famba hi mukhuva lowu wa evhangeli kumbe va fanele va hanya hi ku tsakisa xikwembu swi ta tisa ntlimbo exikarhi ka leswi va toloveleke ku swi hanya na vutomi bya vona bya xikreste Which is what we see today. Ha swi vona namuntlha. Eku sunguleni, loko hi twile vumbhoni bya siku ra namuntlha, n'wana na n'wana a hlamusela leswaku a ni twa ingaku ni Mukreste, a ni twa ingaku ni Mukreste, a ni twa ingaku ni Mukreste, mara a ni endla one, two, three. There was no change. It was not a manner that is worth of the gospel. It was not a life pleasing to the Lord. A ku nga ri vutomi lebyi a byi dzunisa Xikwembu. A ku ri vutomi lebyo ka byi nga cinciwangi. and therefore loko vanhu se va ciciwile kumbe se vanhu va amukele kreste hakunene va sungula ku hanya vutomi lebyi byi fambelanaka na evhangeli va sungula ku hanya vutomi bya ku e ni se ni rhandza ku hlaya bibele ni rhandza ku hlaya matsalwa and really bibele i rito ra mani ra xikwembu hi fanele ku hanya hi ku ya hi leswi ri vulaka swo hi fanele ku ri yingisa Hi fanele ku ri yingisa. Bibele hinkwayo i Rito ra Xikwembu ku suka eka Timotiya ya vumbirhi 3 verse 16. Hayi ti-parts tin'wana, Bibele hinkwayo. Na loko hi yingisa, hi yingisela Bibele hi ku angarhela ka yona. And said therefore, Pawulo i swi tivile leswaku loko a va byela ku you must live in this manner, there will be an opposition. But then what it meant, a swi vula leswaku if loko Vakreste va le Filipi va hanya hi ndlela leyi, a swi ta kombisa leswaku himpela tanihi kereke va famba hi ndlela yin'we so you can see ka verse 27 yi ku ti fambeleni hi mikhuva lowu fanelaka evhangeli ya kreste leswaku hambi ndzi ta mi vona hambi ndzi nga mi voni ni ta twa hi ndlela yin'wana even if i come or i do not come but if you guys live in this manner i will know Mi ta tiva leswaku mi ta va mi karhi mi ri amoyeni wun'we. How will I know? You will be different. You will be separated. Mi ta va mi hambanile na mikhuva ya Varhoma. And therefore lava nga ta va va va hambanile na mikhuva ya khale va ta va ri karhi va ri kulweni kumbe va ta va ri karhi va famba emoyeni wun'we va ta va ri karhi va lwela ku pfumela We are living in this manner because we want to praise God, we want to obey God, and we want to contend for the faith. Hi lava ku lwela ripfumelo. So loko hi hanya evuton'wini lebyi byi fambelanaka na evhangeli kumbe to live in a manner that is worthy of the gospel swi hlanganisa na xikwembu it, it unites us in the lord so hi kereke loko hi te tani loko hi karhi eh van'wani va veka mihandzu van'wani va veka mihandzu van'wani va veka mihandzu van'wani va vula o namuntlha ni khutaziwile hi leswi a mi mi fambisa swona kereke and then swan'wana swa va khutaza o namuntlha mi yimbelele kahle we know leswaku hi famba hi moya wun'we swa hi hlanganisa eka kreste so ku hanya hi mukhuva lowu fanelaka evhangeli swi endla leswaku hi va hi tiya emoyeni wun'we swi endla leswaku hi va hi lava swin'we hi va hi va hi va swin'we hi mbilu yin'we swi endla leswaku hi va hi lwela ku pfumela loku tisiwaka hi evhangeli vakorinto yo sungula chapter 16 Vhesi 13 yi ri, Hitekani mi tiya eku pfumeleni, mi endlisa hi vununa, mi tinyika matimba ku lwela evhangeli. So loko hi karhi hi hanya vutomi lebyi dzunisaka Xikwembu kumbe loko munhu a ponisiwile a veka mihandzu a hanyela Kreste i vutomi lebyi hi nga vitaneriwa eka byona. We are called to live in that manner. and therefore we are striving in our faith hi le ku lweleni ka ripfumelo loko a hi ri ntlangwini wa bolo a hi ta ku hi le ka defender hi le ku defendeni and we do that with our own lives so as we do that Paul goes on to say in verse 28, naswona verse 28 which is point number 2 point number 1 i xileriso ku hanya hi mukhuva lowu fanelaka evhangeli ku hanya hi mukhuva lowu fanelaka evhangeli xa vumbirhi hi hanya hi nga ri na ku chavisiwa kumbe hi hanya hi nga ri na ku chavisiwa how do we live in this manner Hi swi endlisa ku yini xileriso lexi xi nga ka vhesi 27? Hi xi endla hi nga ri na ku chava, hi xi endla hi vunhenha, hi xi endla hi ku tiyisiwa. So, to live in a manner that is worth of the gospel, it means more than liking things about Jesus and the church. It means more than, you know, just uttering the words, I am born again. So loko hi lava ku tiva leswaku hi swi endlisa ku yini kumbe ku hanya hi mukhuva lowu a swi vuli leswaku loko ni ku hanya ni rhandza swilo hi mhaka kereke ni rhandza swilo hi mhaka yesu kreste ni rhandza swilo hi mhaka one two three a swi vuli leswaku i le ku hanyeni hi mukhuva lowuwani Kumbe a swi vuli leswaku hi le ku hanyeni hi mukhuva lowu hi nga wu vona ka vhesi 27. It means more than that. A swi vuli ntsena leswaku munhu i ta ku, Hayi, ni be, ni tswariwile ra vumbirhi, hi, hi ku vula hi nomo swi hundzela kwalano. No. Because we know that if you still enjoy your sin, if you still love your possessions more than God, we know that if you do not love the people of God, then you are not living in a manner worth of the gospel. In fact, you are not even saved. loko u hanya hi mukhuva lowu wa ku tsakela xidyoho kumbe hi hanya hi mukhuva lowu wa ku tikombisa leswaku hi rhandza swilo swa hina kumbe ha ti rhandza ku tlula kreste hi rhandza swa misava kumbe a hi rhandzi vanhu van'wana hi tiva leswaku a hi le ku hanyeni hi ndlela yo dzunisa mani xikwembu a hi tivi mahungu lamanene Mr George va vule leswaku um ni tshika hinkwaswo hikwalaho ka ku va ni landza kreste that is the life that we ought to live hi hanya hi nga ri na ku chavisiwa hi ri na vunhenha and so therefore it's more than just saying Vunhenha it's more than just saying. Vunhenha it's more than just liking the things of the church, liking the things about the word of God. So loko hi dyondzisa eka youth group kumbe kids club hi dyondzisa vana leswaku timhaka ta Kreste a hi timhaka to tshama emihleketweni ntsena ti fanele ti cinca vutomi. and the, the only way ti nga ta cinca vutomi it's when you believe in those truths ku kota ku va ku cinciwa vutomi bya wena i fane i, i, i tshemba eka dyondzo leyi yi dyondzisiwaka kumbexana eka rito ra xikwembu and paul was a great example to these believers he was leading by example muapostola pawulo a ri karhi a rhangela hi xikombiso so loko hi hlaya eka papila ra vafilipiya chapter 1 loko mo tinyika nkarhi mi hlaya muapostola pawulo a ri karhi a rhangela hi xikombiso a rhandza vanhu a rhandza vakreste kuloni verse 3 4 and 5 ka chapter 1 talks about him praying for other believers yi vulavula hi ku va yena a ri karhi a khongelela vakwetsimi van'wana yi vulavula hi ku va yena a ri karhi a va nyika nhlohlotelo for the love of others he even suffered And yet he did it with boldness and courage. That is how we ought to live in a manner worthy of the gospel. Loko yena a ri karhi a hanya evuton'wini bya ku dzunisa Xikwembu, a hanya a nga chavi nchumu. How do we know? Act 16, the one that we read. A hanya hi ndlela ya ku na hambileswi va nga n'wi va nga n'wi vitanela vanhu va n'wi humesela handle va ku lowani i teka bindzu ra hina he didn't stop I ye emahlweni because of the love a nga na rona eka vanhu van'wana. A hanya a nga chavisiwi hi nchumu leswaku ni ta biwa, he was even imprisoned for the love of Christ, not because he liked Jesus Christ. A khomiwa a khotsiwa hikwalaho ka ku va a rhandza vanhu, hayi hi ku va a tsakela timhaka ta Xikwembu, hi mhaka ku a rhandza timhaka a rhandza Kreste. And therefore, i hi nyika xikombiso lexinene leswaku if you want to contend for the faith loko i lava ku lwela ripfumelo i ri lwela hi vunhenha i ri lwela hikuva u u tiya emoyeni kumbe u ri lwela hikuva i nga chuhisiwi hi nchumu kutani sweswi a va khutaza leswaku Va fanele va hanya hi ndlela yaleyo hikuva na yena u va kombisile, He was an example to them, u vile xikombiso eka vona. Kutani a va pfulela tinyangwa kumbexana a va hlohlotela ku, This is how you can live courageously and in boldness. Church, How are we being courageous today? Xana hi le ku kombiseni vunhenha bya hina hi ndlela yihi eku hanyeleni ka Kreste? Well, xo sungula hi fane hi twisisa kumbexani hi tivutisa leswaku hi le ku hanyeni endleleni leyi dzunisaka Xikwembu? Xana hi le ku nyiketeni eka vutomi bya hina ku tirhela hambi ku ri kereke ya hina kwani? Ku tirha na kereke i ndlela leyi dzunisaka Xikwembu. Xikwembu xi nyikile tinyiko to hambana-hambana. We don't have all the same gifts, we have different grifts. Hi na tinyiko to hambana ekerekeni. Ku va hi tirhela Xikwembu swi sungula kona kwala akerekeni. Swi sungula kona kwala andlwini ya Hosi ka miri wa Kreste. Loko van'wana va endla lexi, van'wana va endla lexi. Loko van'wana va paka switulu, van'wana va tlanga guitar. Loko van'wana va rhangela service, van'wana va kukula. That is how we can serve the body of Christ. That is how we can please the Lord, for we are investing in the heavenly treasures. In Philippians 3:20, um vafilipiya 3 vhesi 20 a va tsundzuxa emuapostola pawulo leswaku muti wa hina wu le matilweni laha hi langutelaka kona mulondzovotsi a nga yesu kreste so we ought to live hi ndlela ya vunhenha leyi kombisaka leswaku no a hi lavi ku hanya eka nkarhi wa swilo swa la hi lava ku hanya eka swilo leswi swi nga langutisana na heavenly treasures hi lava ku langutisana na swilo leswi nga kaya etilweni yesu kreste a nga hi ponisangi leswaku hina hi ta tshama hi ku hayi hi ponisiwile so swi herile which i used to think so loko ni ri karhi ni ni sungula ku ta ekerekeni i think a ni ri na malembe yo ringana na nhluvuko and then uh, loko ni twile evhangeli endzhaku ka nkarhi wo leha ni ku well it means now that i'm done because the gospel na yi twisisa and then i go to church swi helela kwalano a swi heleli kwalano yesu kreste a nga ka a nga hi ponisi leswaku hina hi ta tidzunisa Yesu Kreste u hi vonisile leswaku Xikwembu xi ta dzunisiwa. Hi yo mhaka hi fanele ku hanya hi ndlela yaleyo. Vaefesa 2 verse 10. Yesu Kreste u hi vonisile leswaku hi ta famba eka mintirho leyinene leyi nga lunghiseriwa vakwetsimi before misava yi sungula. So he did so, he saved us so that we may walk in these good deeds, so that we may please him, so that we may glorify him. So we must serve him with courage because serving him means choosing him over the world. It means doing what the world despises. Hi lava ku endla leswi hambaneke na misava and we do it with boldness because ku ta va na ntlimbo and we can see it today. A ku naswona mi nga tshuki mi chavisiwa ha nchumu hikwalaho ka lava kanetaka. Paulo a swi tiva leswaku ku ta va na lava va kanetaka, ku ta va na vanhu lava va nga fambiku hi ndlela leyi hina hi fambaka hi yona. And already those are our opponents kumbe those are oppositions. And so therefore a ku If va mi xanisa kumbexana loko va mi karhata swi tiveni leswaku mahetelelo ya vona i ku lova that means hi fanele hi nga karhali hi fanele hi nga lan'wi okay hi nga chavi ku hlekiwa hi nga lan'wi hikuva mahetelelo ya vanhu valavo i ku lova and yesu kreste i mean muapostola paulo wa hi byela eka the very same verse A ku leswo swi huma eka Xikwembu. Hi fanele hi ya mahlweni hi hanya vutomi lebyi byi tsakisaka Xikwembu hi vunhenha hi nga chavi byo hambana ni bya misava leswaku Xikwembu xi ta tsakisiwa. Xo hetelela hi lava ku langutisa leswaku hikwalaho ka yini why should we live in this manner? Quickly, why should we live this manner? So a ku sunguleni ni vule leswaku i xileriso hi fanele ku hanya hi mikhuva lowu fanelaka evhangeli Hi swi hanyisa ku yini na? Xa vumbirhi, hi hanya hi nga, hi nga ri na ku chava kumbe hi hanya hi vunhenha. Hikwalaho ka yini hi fanele hi swi endlisa sweswo? Why should we live in such manner? loko hi dyondza eka buku ya yakob yakob chapter 1 verse 1 ku na lava nga yi memorizer i ku tsaka ntsena i ku tsaka ntsena loko mi humelela hi miringo leyo tala hi hlamusele leswaku how do we you know, um, find joy in such situations. Kambe muvumbi kumbe xikwembu lexi nga na ku lawula swilo hinkwaswo who knows everything xi ku mi katekile Mi katekile, so that is verse 29, hikuva hikwalaho ka Kreste mi nyikiwe ku kateka. Mi nyikiwe ku kateka ku nga ri ka ku pfumela ntsena, not only of the faith. Mi nyikiwe ku kateka ka ku twa ku vaviseka hikwalaho ka yena how can that be xana munhu i kateka njhani a ku vavisekeni isn't everyone trying to go away from ku vaviseka xana a hi le ku fambeni a hi le ku fambeleni kule na ku vaviseka hi le ku fambeleni kule na ku vaviseka but then a hi swi tiveni kumbe a hi swi tshembeni leswaku i ku tsaka ntsena loko mi humelela hi miringo leyo tala hikuva na sweswo i nkateko wa xikwembu I nkateko wa Xikwembu leswaku Vakreste eka yin'wana minkarhi va ta xaniseka. Believer's suffering is a gift of grace which brings eternal reward. We are, do, we are living in this manner hi karhi hi xanisiwa kumbe hi karhi hi twisiwa ku vava hi nga ri na ku chava kumbe hi nga ri na ku chuhisiwa eka lava hi kanetaka just because loko hi xanisiwa a hi swi tiveni leswaku hi vitaneriwe eku xanisiweni a hi swi tiveni leswaku hi vitaneriwe ku va ku kateka ka hina eka kreste ku katsa na ku xanisiwa kumbe na ku vaviseka eku hanyeni ka hina so petro yo sungula chapter 4 verse 13 petro yo sungula hi tiva hi tsundzuxiwile eka vhiki leri nga hela leswaku buku ya petro yi tele ngopfu hi ku vaviseka hi ku twisiwa ku vava ku vaviseka ku xaniseka so 4 verse 13 yi ku kambe mi titsakela hi leswi mi nga ni ku averiwa eku vavisekeni ka mani ka kreste leswaku mi ta engeta mi tsaka hi ku tsaka lokukulu siku ku kwetsima ka yena yena ku nga yesu kreste ku taka eku vonakaleni how can it be more clearer than that petro yo sungula 5 verse 10 almost the same thing yi vulavula hi ku averiwa eku xanisekeni ka kreste so swi tano ni le ka hina vakreste eka siku ra namuntlha a hi tivutiseni loko ku ri ku hi vulavula hileswaku hina hi vakreste leswi ndlela leyi hi fambaka hi yona yi dzunisa xikwembu na loko ku ri ku ya dzunisa xikwembu loko hi hlangana na makhombo swi endlisa ku yini how do we conduct ourselves amidst opposition paul encourages us to do it hi karhi hi ya mahlweni to do it courageously and bold, with boldness because i kombisa leswaku lava hi xanisaku va ta hakeriwa hi ku lova there is a motivation of doing it do it with courageous there is reward why should we do it which is point number three hi endla tano hi ku tiva leswaku it is a gift of grace and there is a reward as our lord jesus christ comes back

va tlhelela eListra na Ikhonia na Antiyoka, va tiyisa, verse 22, va tiyisa timbilu ta vadyondzisiwa, va va khongotela ku tiyisela eku pfumeleni. There is the word, ku lwela ripfumelo, ku tiyisela eku pfumeleni. Va ri karhi va ringanisela leswaku hi fanele ku nghena eku fumeni ka Xikwembu hi yini? Hi maxangu lawo tala. Are you being persecuted? Is there persecution in your life today because of Christ? Xana kuna ku vaviseka kumbe kuna ku vavisiwa, kuna ku xanisiwa, kuna maxangu hikwalaho ka Kreste? If not, maybe we can ask then are you living or walking in the manner that is worth of the gospel? Xana i le ku fambeni hi ndlela leyi yi dzunisaka Xikwembu ke? Loko i ri ku fambeni hi ndlela leyi dzunisaka Xikwembu, u yi endla hi ku ka i nga chavisiwi hi nchumu, u yi endla hambi ku ri na nyiko ya ku xanisiwa, the Lord will reward that. So how should we respond? Xana hi nga hlamula njhani eka dyondzo ya siku ra namuntlha kumbe xana loko hi dyondze timhaka ta vafilipiya 1 vs 27 ku fika 30 hi fane hi endla yini xo sungula hi fanele hi tivutisa xana tanihi muponisiwa kumbe tanihi mukreste i ncini lexi ni xi endlelaku kreste namuntlha what am i doing for the lord for the gospel to advance his kingdom i ncini lexi ni xi endlelaka kreste namuntlha loko ku ve hi ponisiwile how am i praising or ni vutomi bya mina byi dzunisa xikwembu njhani vutomi bya mina byi dzunisa xikwembu njhani vutomi bya mina byi dzunisa xikwembu njhani xa vumbirhi Swi ta ku tekela xa n'wanchumu ku landzela Yesu Kreste. Swi ta ku tekela hinkwaswo. Ku landzela Kreste, it is costly. To be a disciple of the Lord Jesus Christ, it is costly. It is not going to make your life easier in any way. It is not for you. It, for, it is for his glory. Loko vanhu va ku hayi a hi fambeni kerekeni hi lava leswaku vutomi bya hina byi ta va byi Byi va lula kumbe byi antswa, I think mi fane mi hlaya Bibele. Hi ku Kreste i ri, loko i lava ku va mulandzeri wa mina, u fane u venga la. And it is not going to make you rich. Ku landzela Kreste a swi vuli leswaku hi ta ku fumeni. Ku landzela Kreste a swi vuli leswaku hi ta eku veni na swilo swa misava. Kreste eka um, I mean Bibele eka buku ya Yohana yo sungula chapter 2 yi vulavula hileswaku a wu swi koti ku rhandza Kreste u rhandza na timhaka ta misava. If u lava ku rhandza Kreste u fane u venga misava. ayi khongeleni let us pray xikwembu lexi hanyaka hi rhandza ku va hi titsongahata emahlweni ka n'wina eka siku ra namuntlha hi ku tshemba leswaku mi tengile mi xikwembu lexi nga ni nsove mi xikwembu lexo kwetsima mi xikwembu lexi nga le henhla henhla xikwembu lexi xi rhandzaka ku tsetselela Mi lehisa mbilu ya n'wina leswaku hinkwavo va ta eku hundzukeni. Hi khongela leswaku Hosi hi ta tiva leswaku Evhangeli yi vulavula hi yini. Hi kota ku yi pfumela hi hundzuka, hi kota ku hanya hi mukhuva lowu wu fambelanaka na Evhangeli. Hi pfuneni ku lwela Evhangeli hi mahanyelo ya hina. Hi pfuneni ku ala timhaka ta misava, hi pfuneni ku suka ka timhaka ta misava, leswi tsakisaka misava hi swi siya, swi ta teka vunhenha ku endla sweswo, swi ta teka ku tiyisela, swi ta teka ku xanisiwa, swi ta teka ku hlekuriwa, swi ta teka ku hlekiwa.